Otuz birinji soragda näme diýer? A-da eger ol gazynyň göwrümi bäş litr bolsa, basyş atmosfera we temperatura berlen oň moluny hasaplaň. Biziň formulamyza görä, ýagny basyş köpeldilen göwrüm deňdir mol köpeldilen R T formulamyz bardy. Şu taýda ýerlerini goýuşdyrýarys, ýagny basyşymyz biziň iki atmosfera, göwrüm bäş litr, deňdir, N bize şony soraýar, R nol nol segsen iki, hemişelik san, temperatura nol gradus diýip almaýasda, temperaturany kelwine geçirmegiň formulasy, ýagny kelwin deňdir selsius goşmak iki ýüz ýetmiş üçdi, Ýagny şu taýy Celsiusyň ýerine nol goýýarsa, ýa-da has düşünikli bolar ýaly, eger şuňa x, şuňa y diýsek, ýagny x-iň ýerine şu Celsiusy goýmaly. Deň bir nol goýsak, kelwinimiz iki ýüz ýetmiş üç bolar ýagny. Iki ýüz ýetmiş üç. ýerine-de iki ýüz ýetmiş üç goýýas. Üç taýdan çykan çykýan jogap ýagny ikini bäşe köpeltsek on bolar. Kalkulýatorda bölüp görseňiz on bölmegem nol nol segsen iki bilen iki ýüz ýetmiş üçiň köpeldilenini bölýäs. Dender jogabymyz nol kyrk dört mol çykýar. Ýagny n deňdir nol kyrk dört mol. Indi B-de nähili işleýär? Eger nol ýigrimi bäş mol SO2 gazynyň basy dokuz ýüz tor bolsa we temperaturada ýetmiş ýedi gradus bolup oň göwrümini hasaplaň diýýär. Şuňa a diýeli. B-de edil şoň ýaly şol bir formulamyzy ulanýar. NRT. Ýene bir tapawutlykda şu dokuz ýüz torumyzy biz atmosfera geçmeli. Ýagny bir atmosferamyz biziň näçe tordy? Ýedi ýüz altmyş tor. Bizde berlen dokuz ýüz tor. Ýagny Toruň aşagyna tor ýazýas. Bolsa x diýýäs we atanaklaýyn köpeldýäs. Şu taýda ýedi ýüz altmyş x bolar. Deňdir dokuz ýüz. Şu taýda x-imiz deňdir dokuz ýüz bölmek ýedi ýüz altmyş. Deňdir. Bir on sekiz. atmosfera bolar takmynan. Indi ýerine şony goýýas, bir on sekiz, rutin ýüz on sekiz köpeltmek bize göwrüm sorýar. Molumyz nol ýigrimi bäş mol, arymyz nol nol segsen iki, temperaturamyzam eger ýetmiş ýedi gradus bolsa, şu formuladan selsiusyň ýerine ýetmiş ýedi goýsak, ýetmiş ýedi goşmak iki ýüz ýetmiş üç, Indi üç ýüz elli bolar, üç ýüz elli kelwin. Şu taýdan göwrümimizi hasaplaýas, ýagny bir on sekiz bu tarapy bölmek edip geçirýäs. Ýagny nol ýigrimi bäş köpeltmek nol nol segsen iki köpeltmek üç ýüz elli deňdir. Çykan jogabam bir on sekize bölýäs. Göwrümimiz deňdir alty litr bolýar. Esgaça şulardan ybarat. Indi otuz ikinji sorag geçýär. Organ, organiki birleşmäniň ýönekeý formulasy Organik birleşmäniň ýönekeý formasy HG ol kadaly şertlerde gaz halda bolup, onuň dykyzlygy bolsa onuň molekulýar hakyky formulasyny tapyň. Şuň ýaly soraglarda nähili işleýäs? Ýagny biziň bärde dykyzlyk berlen şu dykyzlygymyz we kadaly şertler näme diýmekdi? Iňlis dilinde STP ýagny standart temperature and pressure temperatura şunda 0 gradus bolýardy. Basyşymyzam Düzüm bir atmosfera bolýardy. Üçünji taýyk belläp goýaly, kadr şertlerde temperaturamyz 0 gradus, batyşymyz bir atmosfera. Indi formula boýunça şeýle hasaplanýardy, PVN RT. Ýöne şu taýda formulany biraz üýtgedýäs, ýagny moluň ýerine N deňdir Massa paýlanan malýar massa, uly M bilen bellesek, ýa-da iňlis dilinde molar mass diýip bellenýär-de, şuny alyp, şuň ýerine goýýas, ýagny P köpeltmek V deňdir massa paýlanan malýar massa art-T. Indi deňdiriň iki tarapynam malýar massa bilen köpeltsek, Ýagny şu taýda şularymyz gysgalar geň durmuş tarapynda şu galýar diňe. Ýagny P köpeltmek gurum köpeltmek malyar massa deňdir massa köpeltmek R köpeltmek T. Indi şu taýda guruma deňdiriň sag tarapyna bölmek edip geçirsek basyş köpeltmek malyar massa deňdir massa bölmek gurum köpeltmek R T. D. Massa bölünen göwrüm biziň dykyzlygyň formulasyny ýatladýar, ýagny dykyzlyk deňdir massa paýlanan göwrüm. Şonuň üçin şuň ýerine D goýýan dykyzlyk, ýagny basyş köpeltmek, molar mass deňdir density, iňlis dilinde density diýilýär, R. T. Biziň formulamyz iň soňunda şeýle bir formula çykdy. Indi şu taýda soňky formulany ýerli ýerine goýaýmaly. Ýagny P-miz biziň kadaly şertlerde 1 atmosfera diýdik. Şu taýda 1 goýýas. Malýar massamyz biziň näbelli. Dykyzlygymyz belli 1875. Remiz hem belli. 0082 temperaturamyz hem biziň Eger nol gradus bolsa kelwine geçsek iki ýüz ýetmiş üç kelwin bolar. Mundan öňki soragda geçip işläpdik. Şu taýda malýar massany tapaly. Bir sekiz ýüz ýetmiş bäş köpeltmek nol nol segsen iki köpeltmek iki ýüz ýetmiş üç kyrk bir tin ondan dokuz. Ýagny malýar massa takmynan kyrk iki diýip beläýin. Şu taýdan bir sekiz ýüz ýetmiş bäş köpeldýäs nol nol segsen iki, onam iki ýüz ýetmiş üçe köpeltsek malýar masamyz çykýar. Olam kyrk bir diýip ona dokuz takmynan kyrk iki. Ýani malýar masamyz deňdir kyrk iki çykdy gram mol. Indi ýönekeý formula CH2 ekeni. CH2 ýagny CH2 on iki, ikini goşsak deňdir on dört bolar. Indi kyrk ikini on dörde bölüp, şoň hakyky formulany tapyp bileris. Ýagny kyrk iki bölmek on dört näçe? Üç bolar. Ýagny eger CH2 on dört bolsa, on dördi näçä köpeltsek kyrk iki bolýarka? Üçe. Onda biziň hakyky formulamyz

malýar mansanyň üsti bilen hem-de berlen ýönekeý formulanyň üsti bilen biz hakyky formulany tapdyk. Ine şu biziň hakyky formulamyz. Jogabymyzam se üç baş alty bolýar. Kyrk ikinji soraga geçeliň. Indi Bu soragda näme edýär? Gaz halyndaky organiki birleşmäniň elementleriniň massa boýunça birlemşi ýalňyş ýazylypdyr. Birleşmedäki prosentleri bolmaly. Öň dykyzlygy berlen onuň molekulýar formulasyny tapyň. Şuňa soragy nireden başlamaly? Ilki prosentlerini ýazalyň, ýagny C 38 73 prosent, H 9 63 prosent, we kislorodymyz elli bir, altmyş dört prosent. Indi şu taýda şuny ýüz prosent diýsek, şu otuz sekiz, ýagny ýüz prosent däl, ýüz gram diýip alýarys. Şeýle prosent e, e, hasaplamalarda ýüz gramyň otuz sekiz ýetmiş üç prosenti S boljak bolsa, ýagny otuz sekiz ýetmiş üç gramy S bolýar, ýagny ugl. kömür bolýar. Şu göterimleň ýerini aýyryp, ýerine gram goýup çykýas. Ýagny şunça gram, şunça gram diýip. Indi mol formulamyz boýunça hersiniň moluny tapsa bolar, ýagny ilki şeýdip ýazaýyn CH O. Ýagny şularyň mollaryny tapmaly. Seniňkini şeýle taparys, seniňki, ýagny mol, se deňdir massa, paýlanan malýar, massa, molar mass ýa-da massasy otuz sekiz ýetmiş üç bölýär on k deňdir otuz sekiz ýetmiş üç on k bölsek kalkulýatorda üç ýigrimi iki bolar, ýagny şu taýyp moluny üç ýigrimi iki diýip ýazýas. Haşyňky ýagny mol H deňdir massa paýlanan molýar massa dokuz ýüz altmyş üç molýar massasy bir deňdir dokuz ýüz altmyş üç bolar. Şaýat dokuz ýüz altmyş üç diýip ýazýarys. Kislorodyňky nähili bolar? Mol kislorod NO massasy elli bir altmyş dört bölýäsem on alty molýar massasy. Elli bir altmyş dördi on alta bölsek. Üç ýigrimi iki bolar. Bu-da üç ýigrimi iki. Indi şu taýda şularyň iň kiçisine bölüp çykýas. Şu taýda iň kiçisi üçüsiň arasynda üç ýigrimi iki. Iň kiçisine bölüp çykýas. Ýagny S-miz bir bolar. H-ymyz dokuz altmyş üçi üç ýigrimi ikä bölsek.

Şonuň üsti bilen dykyzlygy beripdir, molekulýar formulasyny tapyň diýýär. Molekulýar formuladan öň molekulýar massany tapyp bileris. Ony nähili taparys? Geçenki mysaldaky ýaly biziň formulamyz bardy, basyş köpeltmek molear massa deňdir dykyzlyk köpeltmek R köpeltmek T. Basyşymyz hazirki şertlerde bir, molear massamyz deňdir dykyzlygymyz berlen iki ýetmiş ýedi, R-imizem biz bilýäs nol nol segsen iki. Temperaturamyzam nol gradusymyz iki ýüz ýetmiş üç kelwin bolar. Ýagny kelwine geçip işlemeli. Şonda bolanda iki ýüz ýetmiş ýedi köpeltmek nol nol segsen iki köpeltmek iki ýüz ýetmiş üç altmyş iki bolýar. Ýagny biziň malýar massamyz altmyş iki çykdy gram mol.

Onda biziň hakyky formulamyz, ýagny hersini ikä köpeltip çyksak, şonda bolanda biziň hakyky formulamyz çykýar. Ýagny se iki haş alty o iki hakyky formulamyz ýa-da molekular formulamyz şu. Barlap görsek iki köpeltmek on iki, ýigrimi dört goşmak alty goşmagam iki on alty ýigrimi otuz iki, ýagny altmyş iki. Şu molar massany berýär.

Bolsa ýeke geli gazyň gapdaky basyşy näçe? Başda göräýmäge çylşyrymly sorag bolmagy mümkin, görünýän bolmagy mümkin. Näme edýäs? Şeýle bir gabyň içinde geli gaz bar, argon gazy bar we neon gazy bar. Diýip alýar. Indi şu taýda biziň şu gazlar her aýratynlykda basyşy bar we jemi basyşy bar. Her aýratynlykda bolanda, ýagny basyş heli, geli köpeltmek, göwrüm, umumy şu gabyň göwrümi alynýar. Ýa geliniň göwrümi hemme hemmesi üçin hem şol. Mum göwrüm deňdir mol geli alynýar. Köpeltmegem ar, köpeltmegem temperaturada üçüsi üçin hem bir temperatura şu gabyň içindäki temperatura bolýar. Soňra jem jem basyş üçin hem şeýle P total diýsek, ýagny T bilen bellesek jem basyşy köpeltmek göwrüm umumy şu göwrümi alýar. Deň bir NT, ýagny şu aýdaly bir mol bolsa, şu iki mol bolsa, şu üç mol bolsa, üçüsini goşýas, alty mol bolýar-da jemi. Häzir bärde Indi dowam etsek, köpeltmek e, R, köpeltmek T. Temperaturada x üçin bir. Ýokarky deňlemämizi aşaky deňlemämize bölýäs. Şonda bolanda şular gysgalýar. Ikisem gabyň göwrümi bolany üçin arlaram gysgalýar, temperaturalarym gysgalýar. Ýagny geliň basyşy bölmek jemi basyş ýa-da pressure total deňdir geliniň moly bölmek jemi mol. Indi jemi basyş berlen bize 350. Millimetr, simap diýýär, atmosfera geçmän işlese hem bolar bärde. Göni jem basyşyň ýerine ine şu üç ýüz ellini alyp, şuň ýerine goýarys. Üç ýüz elli. Bize soraýan zady ýeke geliý gazynyň aýratyn basyşyny soraýar, P geliý. Ştaýk ýazýarys, bilinmeýän zat, deň bir. Moly geliýimiziň nol bir mol. Bölmek. Jemi molumyz nol bir, goşmak nol dört, goşmak nol iki bolar. Olam nol ýedi bolar jemi molumyz. Indi şu taýda atanaklaýyny köpeltsek, üç ýüz elli köpeltmek nol bir. Deňdir nol ýedi köpeltmek basyş geli. Ýagny üç ýüz elli nol bire köpeldýäs, çykan jogabam bölüm bölýäs hem nol ýedä. Diýmek elli. Ýagny PG-li basyşymyzyň grady elli atmosferada däl-de millimetr simap ýa-da merkuride. Sebäbi biz atmosfera geçmän işledik. Şuň ýaly soraglarda geçmän işlesek hem bolýar. Ýöne iň gowy siz geçseňiz gowy bolar. Sebäbi islendik ýerde geçip işleseňiz atmosfera Jogap ýalňyşlykda. Hiç ýerde-de, ýöne geçmän işleseňiz käbir halatlarda ýalňyşykmak mümkin. Otuz bäşinji soraga geçýäs. Otuz bäşinji sorag näme diýýär? Saçynda T harply gapaklar açylanda temperatura ýüz ýigrimi gradusa çenli ýokarlanýan bolsa, her gazyň soňky basyşyny we umumy basyşy hasaplaň diýýär. Ýagny başda temperatura ýigrimi ýedi gradus we basyş azodyňky on iki atmosfera, geliňki dokuz atmosfera. Açylsa näme bolar? Ýagny şu taýlar açylsa, şu gaz muň içine gider, bu gazam muň içine gider. Ýagny basyşymyz P deňdir. P jemi, ýagny total diýeli köpeltmek V. Umumy göwrüm şu taýda şunuň göwrümi, şunuň göwrümi, şunuň göwrümi üçüsini goşup alar. Deňdir. Mol, jemi. Molam şu gazy bilen şu gazyň moluny goşup alarys. Köpeldýäris. Ar, te. Temperaturada soňky temperaturany alýas bu ýerde. Ýagny başdaky temperaturamyz ýigrimi ýedidi, soňkymyz ýüz ýigrimi ýedi. Ýüz ýigrimi ýedi gradus. Bize her gazyň soňky basyşy we umumy basyş hasaplanylýar. Umumy basyş şu taýdan göwrümi belli, ýagny iki, ýedi, on, on iki bolar. On iki litr. Jem moly bilemizok. R belli. Ýüz ýigrimi ýedi gradusymyz biziň ýüz ýigrimi ýedi goşmak iki ýüz ýetmiş üç, dört ýüz kelwin bolar. Indi şu gemmol tapmak üçin şu taýda moluny tapýas geliniň, ýagny bärde p geli, köpeltmek göwrüm geli, deňdir mol geli, ar t. Temperatura ýöne bärde ýigrimi ýedi gradus. Munuň kelwini ýigrimi ýedini kelwine geçsek, ýigrimi ýedi goşmak ýüz ýetmiş üç, üç ýüz kelwin bolýar. Ýagny basyşymyz dokuz atmosfera, göwrümimiz iki, molumyz belli däl, R nol nol segsen iki, bu-da üç ýüz kelwin. Şu taýdan molumyzy tapaly. Nol ýetmiş üç mol, ýagny geliniň moly başda nol ýetmiş üç eken.

Ýagny, otuz alty bölmek nol nol segsen iki, köpeltmek üç ýüz, bir kyrk alty mol. Bir kyrk alty mol. Diýmek, başda geliden şunça mol bar, azotdan hem şonça mol bar. Gap açylansoň hem bulaň mollary üýtgemeýär. Ýagny, N jemi diýdik, şuň ýerine bir kyrk alty bilen nol ýetmiş üçi goşup ýazýas. Bir kyrk alty bilen nol ýetmiş üçi goşýas. Iki on dokuz bolýar. Onam nol nol segsen ka köpeldýäs we ony dört ýüze köpeltdik. Çykan zady on ka bölsek elli. Elli atmosfera bolýada, ýagny jem basyşymyz biziň gap açylandan soňra elli atmosfera bolýar, takmynan. Ýagny bärde Mol, iki on dokuzy, rel köpeltsek, iki on dokuz, köpeltmek, nol nol, segsen iki, köpeltmek, dört ýüz, bölmegem, on iki, bäş, togsan sekiz çykýar. Ýagny jemi basyşymyz şu taýda bäş, togsan sekiz atmosfera bolýar. Takmynan alty. Indi aýratynlykda geliý bilen azodyň basyşyny hasaplamak üçin şu formula bilen hasaplap bileris, ýagny P geliý, mundan öňki soragda bardy, bölmek jemi basyş, mol geliý, bölmegem jemi mol. NT. Geliniň basyşyny bilemzok, jem basyş bäş togsan sekiz diýdik, bäş PG-le bölmek bäş togsan sekiz deňdir. Moluny bilýäs nol ýetmiş üç geliniň, bölmegem jem mol iki on dokuz bolar. Şu taýdan Geliniň basyşy iki atmosfera çykýar. Bir tosun dokuz, ýagny takmynan iki. Geliniň basyşy iki atmosfera. Boldy. Gelinki iki bolsa, bu da takmynan alty. Altydan ikini aýyrýaňyz, dördem azodyň basyşy çykýar. Şunuň bilen şu soragy gutarýar. Indiki soraga geçeliň. Sorag otuz alty. Aşakdaky suratda haçanda bir meňzeş temperaturada T harpy açylanda her gazyň basyşy nähili üýtgär we soňunda umumy basyş näçä deň bolar diýýär. Başda gap açylmanka Ýagny atmosfera basyşymyz bar we bärde-de 300 mm basyşymyz bar we argon gazynyň basyşy. Ilki şony hasaplaly, şeýle deň çyzýas diýdik we çep şeýle çyzsak, çep tarapdakylar sag tarapdakylara deň bolmaly. Çep tarapda argon gazynyň basyşy bar. P argon goşmagam 300 deňdir atmosferamyz 750. Şonda bolanda ýüz ýüz elliden üç ýüz aýyrsak, dört ýüz elli p. Argon gazynyň basyşy dört ýüz elli millimetr simawy eken, ýagny gap açylmanka. Geliý gazymyzyň basyşy şeýle, şu tarapda, ýagny şu tarap bilen şu tarap deň bolmaly, dört ýüz. Bäri açyk däl bolany üçin diňe şunuň özüni alýas, ýagny p. Geliý deňdir dört ýüz millimetr basyş bolýar. Her gazyň basyşy nähili tutýar? Eger gapaklar gapak açylsa, onda nähili bolar diýýär her gazyň basyşy. Başdaky geliniň basyşy şunça. we argon gümşünçe. Muň ýaly soraglarda nähili işleýäs? Şu formula bilen, ýagny P bir köpeltmek göwrüm bir, P iki köpeltmek göwrüm iki. Şu formula Boýls law diýilýär-de, Boýlyň kanuny. Bu haçanda temperatura bilen mol üýtgemeýän bolanda şu formula bilen işleýäs, ýagny basyş bir. Ine gap açylmanka ilki gelini hasaplalyň. Gap açylmanka dört ýüzdi.

Ýüz altmyş, ýagny P geli açylandan soňra ýüz altmyş eken, millimetr simap. Açylmazyndan öň dört ýüz. Indi argon gazynyň açylandan soňra, onam şu formulany işleýäs, P bir V bir, P iki V iki. Argon açylmazyndan öň dört ýüz ellidi, göwrümi üçdi, göwrüm soňra bäş boldy, Dört ýüz ellini üçe köpeltip bäşe bölmeli. Bu da iki ýüz ýetmiş bolar ýagny. P iki iki ýüz ýetmiş millimetr basyş. Ýagny açylandan soňraky basyş bolýar-da. Diýmek näme eken? Geli gaplar açylmanka şu, açylandan soňra şu. Argon gaby açylmanka şu, açylandan soňra-da şu. Açylandan soňky göwrümi ine şu başdakylar geli, başdaky, başdakylar alýar. Bu-da soňky, soňkular alýar. Şeýdip, hersini aýratynlykda hasaplaýar. Otuz altynjy sorag şundan ybarat. Otuz ýedinji soraga geçeliň. Otuz ýedinji sorag näme diýýär? Laboratoriýada ýigrimi bäş gradus çüýşäniň için, içine ýörite turbajyk arkaly kislorod goýberilýär. Şu turbajyk, şuň arkaly kislorod goýberilýär. Şu turbajyk arkaly. Haçanda çüýşäniň içindäki basyş howanyň basyşy bilen deňleşende, ýagny şu taýda howanyň şu basyş bilen howanyň basyşy deňleşende kislorod goýbermesi peselýär. Onda kislorodyň basyşy näçä deň gelýär? Buguň basyşy ýigrimi bir, nol iki. Indi bu näme diýdigi? Şu taýdan kislorod goýberilýär, goýberilýär we şuň içi bilen şuň daşy deň bolanda, şuň daşynda näme basyş bar? Atmosferanyň basyşy bar. Içinde nämäň, şuň içiniň bilen daşynyň basyşy deň. Içinde nämäň basyşy bar? Kislorodyň bilen suw bugunyň. Onda gysgaça, daşynda atmosferanyň basyşy bar, Içinde kislorodyň, goşmagam suwuň basyş bar. Suw bugunyň, ýagny suwuň gaz halynda diýseňizem bolar, basyş bar. Atmosferaň basyşy ýedi ýüz altmyş millimetr. Simap. Kislorodyňkyny bilemzok. Suwuňkyny bize beripdir ýigrimi ýedi mütn ondan iki millimetr. HG. Ol mundan aňyrs aňsat ýagny P kislorodyň basyşy Ony bu tarap aýyrmak et geçirsek ýedi ýüz altmyş aýyrmak ýigrimi bir bütin ondan iki ýedi ýüz otuz sekiz bütin ondan sekiz millimetr simap basyş bolar. Sorag ýönekeý görşüňiz ýaly. Indiki soraga geçýäs. otuz sekiz, ýigrimi üç gradus we ýedi ýüz altmyş millimetr basyşda ýüz elli millilitr ok gazy suwuň üstünde ýygnalýar. Şol kislorodyň kadaly şertlerdäki göwrümi näçä deň bolar? diýýär. Bärde näme edýärdik? Ýedi ýüz altmyş millimetr basyşda, ýagny edilen kislorogdaky ýaly atmosferamyzyň basyşy, P atmosferamyz deňdir. Kislorodyň basyşy goşmagyň suw bugunyň basyşyna deňdi. Atmosferamyzyň basyşy ýedi ýüz altmyş. Kislorodymyzyň basyşyny bilemzok. Suwuňky berlen ýigrimi bir tüen ondan iki. Şu taýdan ýedi ýüz altmyşdan ýigrimi bir tüen ondan ikini aýyrsak, ýedi ýüz otuz sekiz tüen. On sekiz. Kislorodymyzyň basyşy eken. Basyşy ýedi ýüz otuz sekiz bütin ondan sekiz millimetr HG. Ýöne bu basyş näçe temperaturada? Temperatura ýigrimi üç gradus bolanda şonça we daşky daşarky basyş atmosferaňky ýedi ýüz altmyş ondan aýyrdykda we göwrüm ne bärde berkdir ýüz elli millilitr göwrümem ýüz elli millilitr bolanda soňra bize nämeni soraýar şol kislorodyň kadaly şertlerde kadaly şertlerde temperatura näçedi nol gradus Basyş näçedi? Bir atmosfera. Şonda bolanda göwrümini soraýar. Şol kislorodyň, bu näme diýdigi? Şol kislorodyň, şol bir moldaky kislorodyň, ýagny şundaky moly bilen şundaky mol üýtgänok diýdigi bu. Aýdalyşlaýda bir bolsa, bärde-de bir bolýar diýdigi. Şuň ýaly soragda nähili işleýäňiz?

ýedi ýüz altmyşa bölersiňiz nol togsan ýedi atmosfera köpeltmek göwrüm birimiz ýüz elli millilitr ony litre geçsek nol on bäş litr bolar bölmek temperaturamyz ýigrimi üç kelwine geçsek iki ýüz togsan alty bolar p ikimiz bir göwrüm näbelli nol gradusda iki ýüz ýetmiş üç bolar Mundan aňyrsy matematika, ýagny nol togsan ýedi köpeltmek nol on bäş, çykan jogap iki ýüz togsan sekize bölüp, onam iki ýüz ýetmiş üçe köpeltseňiz, nol bir ýüz otuz üç litr bor. Adaly şertlerde kislorodyň göwrümi nol bir ýüz otuz üç litr ýa-da ony millilitre geçirseňiz, bir ýüz otuz üç millilitr bolar. Ýagny müňe köpeltseňiz millilitre geçýär. Çagymyz bir ýüz otuz üç millilitr. Indi otuz dokuzynjy sorag geçýär. Aşakdaky suratda haş bar segsen bolsa, H iki ýigrimi bolsa, H üç ýigrimi üç bolsa, P, A, B we atmosferaň basyklygyny soraýar. Şuny ýaly soraglarda nädip işleýärdik? Ýagny şeýle çyzýas, deňleýäs. Soňra üstünden şeýdip çyzýas, çep tarap bilen sag tarap deň bolmaly. Şu taýda biziň şu beýikligimiz segsen amyz. Diýmek onda segsen santimetr. Simap bolar Merkuri basyşy bolar. Indi bärde A, A bilen B deňlär, ýene şu aşagyny çeýsek. Ýagny A goşmak şu beýiklik deňdir B bolmaly bolar. Ýagny PA goşmak beýikligimizden bärde 20 deňdir. Şu taýsy 20-dir, gowy görünmeýän bolmagy mümkin. Şu taýsy 80, ýagny şu beýiklik 80. Şu beýikligimizem biziň ýigrimi üçdir. Indi A goşmak ýigrimi deňdir PB. A-myz näçe biziň? Segsen tapdyk. Segsene ýigrimi goşsak, ýüz bolar. Diýmek, biziň B-miziň basyşy ýüz. Indi üçünji ştaýk gelýäs. Onam çyzsak deň edip we şu çep tarap bilen sag tarap deň bolmaly. Ýagny B-miz ýüz, goşmak

ýetmiş ýedi bolar ýagny atmosferanyň basyşy p atmosfera deňdir ýetmiş ýedi santimetr simap soram aňsat sorag ünsli seretseňiz indi kyrkynjy soragymyza geçýäs Eger T şekilli gapaklar ikisi birbada açylsa, gazlar haýsy harpda duşýar? Bu soragy diffuziýanyň formulasy boýunça işleýäris. Biziň formulamyz, ýagny massa diffuziýanyň formulasyna görä massa, malýar massa geliý köpeltmek tizlik geli kwadraty deňdir malýar massa malýar massa SO2 köpeltmek tizlik SO2 kwadrat şu formula bilen işlenýär. Indi şu taýda malýar massa gelimiz 4, tizligimiz Näbelli SOK-yňky biziňki altmyş dört bolar malýar massa, ýagny kukurdňky otuz iki, kislorodyňky on alty. Onam ikä köpeltsek, ýagny on altyny ikä köpeldýäsde, oňa otuz iki giň goşsak altmyş dört bolar. Kwadrat. Indi Dördi bu tarapa geçirsek, munam bu tarapa geçirsek, ýagny tizlik Geli bölmek tizlik SO iki X kwadratdan altmyş dört dörde bölsegem on alty bolar. Iki tarapynam köküni alsak, tizlik Geli bölmek tizlik SO iki deňdir dört bolar.

aýdaly, bir, iki, üç, dört ştaýk geçse, bu ştaýk geçer, diýmek, onda i nokadynda duşýan ekenler, ýagny üçünji sekuntda duşsa diýseler, şeýdip hasaplap bileris şonda şuň ýaly soraglary. Kyrkynjy soragda. Aslynda bu soragyň, bu formulanyň gelip çykyşy şundan gelip çykýar. Ýagny başda kinetik energiýalary deň diýip alýarlar. Massa geli köpeltmek tizlik geli kwadrat bolýar, ýagny geliniň kinetik energiýasy deňdir SO2-niň, ýagny kinetik energiýasy massa SO2 Göwrüm SOKY başlan kwadrat diýip alýarys. Şu taýdan gelip çykýar-da, asyl formulanyň gelip çykyşy. Ýagny şu formulanyň gelip çykyşy. Soň ony malýar massa diýip alýarlar. Diffuziýa formulasy muny özüňize belli agalarym diýseňiz, diffuziýa. Diffusion diýilýär-de ingliz dilinde.